Häerzlech wëllkomm op mengem Youtube Kanal an haut spille mer weider Ghostbusters the Video Game Remastered so Karriere fortsetzen jo lo geet weider op der Feuerwache ech hoffen dat mer dësger de Slimer fannen well d'lescht gouf mer jo net fonnt. Wei ass dunn entwëscht leider. Sou da kucken mer mol wou dës Galerie geet. Sedgwick Hotel ok. Ciao ciao. Ech muss mol op de Wee. Kucken mer mol wat do lass ass. Schliisslech si mer geruff ginn, Ghostbusters. Fueren se och schonn hin hei? Ah, et ass en Hotel, Sedgwick Hotel. Ooh, hei gesäit awer schéi schick aus. Do ass schonn direkt de Concierge, deen eis erwaart. Et spukt a sengem Hotel hei. Et kéint sinn, datt de Slimer ass. Et kéint sinn. Ech hoffe mol, well dee muss mer onbedéngt kréien. Sou. Gesäit zwar schéin am Won aus, fannt Der net? Wierklech schéin nobel.

So, okay. Ich muss wat hin do fir fir Brüll op huet ass dat hin. Dat ja net wat dat un ass. Also wann ee vun eech äh, flläch Bescheed wees wat dat un ass. Kit mosägen Kommentar schreiwen, dat gi mech schon interesséiere wat dat ass. Ech wëss mer jo wat et alles ass, sou Protonenstralofilm an ech hun se man verklaakt haha jo da geet scho lass hei. Sou vläicht misst mer eisen Ding eraushuelen wou mer d'Geeschter kënnen opspiere kënnen, déi fir vläicht nëtzlech hei. Wow, an du kënnt schon direkt de Koffer geflunn. Am Miwwelstécker am Beis hei. Jo, Beis aprasselen. Mir hun schon Kraft verloren, ich gesinn. Ich mein, tut och gesinn. Ah, du hast das ein Slimer. That's what your proton stream is for. Muss mer sich nach kréien. Ah, en ass um fort. Schued, hat lo gern dreck kritt. Mä et wär o bestëmmt ze einfach, mer giffen dreck kréien. Wär natierlech cool gewiescht, wann, wann d'Spill ähm, op der däitscher Sprooch direkt Synchroniséiert gi wär amplaz d'Ënnertitel, wär natierlech méi cool gewiescht fir eis. Mee bon, mussen eis elo leider mat den Ënnertitel zefridde ginn. Sou, wou muss mer elo hin hei? Hei bei hien, ok. Sou, an da kucke mer direkt hei mat dem Gerät do, wat ech virun erwähnt hat, mat de Geeschter hei. PKE-Meter, jo, esou nenne se dat. Domadder kann ech de Slimer opspieren. Oh, wat hu mer dann do? Esou morphe Schläim.

Méi liicht se opzespieren. Mir mün awer Gott sei Dank eise PKE-Meter. Et weist och ziemlich genau hei un alles. Also muss e bësse mat Feingefühl un die Sache ungoen, da geht et. Nee. Ich mein, das irgendwo. Ah, do. Ja. Scanne Slimer. Du musst ihn noch scannen. Wie krieg ich dat dann hin? Ah, so, okay. A fort ass se erëm. Jo, de Slimer entwëscht eis ëmmer erëm, ne? Och schonn am Pompjeesbau, ech mengen, et ass e Pompjeesbau, wou se hire Sëtz hunn, do ass en eis och schon ëmmer entwëscht. Jo, e war hei, dat ass ëmmer kloer, ne? Ah, elo mol eis e Pikémeter, kuck mol erëm hei, ob en iergendwou ass. Ah, en Artefakter, hei kënne mer och Artefakter sammelen, okay. Ah do kann man se och verbesseren am Spill, dat ass eng gutt Saach. Also do ass och esou eng Aart Crafting, obwuel net direkt Crafting, Crafting ass jo nach e bëssen anescht, dat ass jo méi esou an Open-World-Spiller. Sanitäter Peter Sanitäter Na guck mal mal hei muss man also Sanitäter hei spillen hat den Kreis gedrückt und Strecke zu sprinten okay das sprinten wir mal Alle kommt gerade jetzt drück op den Turbo an der Mauer alle okay wieder beleben Dat ass, dat ass voller Schläim. Dat war bestëmmt de Slimer. Sou. Ja, ech sot et ech. Dat war vor der Schleim-Ära. Sou, okay, wou muss mer elo hin?

Wéi sot en zum Film, schnappt se Iech! Kënnt Dir Iech bestëmmt nach erënneren. Ah do ass de Slimer, do ass en. An do, ah et sinn nach anerer dobäi. So wou sinn se elo? Si si esou schnell déi Geeschter? Nee komm. Natierlech, mer mussen natierlech laang op se schéissen, bis mer se kënnen betäuben, soen ech einfach mol esou, fir se dunn anzefänken. Allez, ech meine, doten hu mer gläich. Oh, deen huet mech getraff elo. Komm, schnell hei belüften eisen Protonenstrahl. So. Ah, oh nee! Voll erwëscht! Ah do ass den éischten, deen deen hate mer esou gutt ewéi. Yes! Oh nee, ech erëm getraff ginn. Oh, hu guer net esou einfach dat heien. Eieiei. Ech muss mir mengen ech gläich lo esou seng aner Taktik hei zurecht leen. Fir déi ze bestoen hei. Ah, rëmmer! Hilfe ist auf dem Weg, okay. Oh nee, en huet mech scho rem erwëscht. Iergendeppes man ech falsch nach. Ech muss irgendwie kucken, datt ech den... datt ech, datt ech do auswäiche wann, wann si eppes schéissen, well si schéissen ëmmer Saachen op mech. Oder späit se Saachen op mech. Allez, komm lo. Du kënns da hinner. Lass mol betäuben, ass betäubt, okay. Tipptopp.

Ech muss dat, ech muss dat emol ufänken unzewenden do, dass ech, dass ech méi zur Säit ginn, wann, wann se da kommen. Also en Ausweichmanöver wier gutt an deem Fall. Peter, Sanitäter, Yes, a wiederbelebt. Ah, erëm voll getraff. Huet deen do benotzt ee Stull oder wat war dat? Lo ginn ech belebt, okay. Esou widder bliewt. Wat sinn der nach staark déi déi Geeschter do. Elo wéi elo weess ech mol wéi wéi ech mech soll op op d'Säit soll also Manöver op d'Säit soll maachen. Déi sinn dauernd a Beweegung bleiwen, dat hunn ech och mol erausfonnt. Kann ech iech nëmmen empfeel empfeelen wann der dat Spill och sollt spillen op d'Säit ze goen. Ah fort sinn se erëm. An de Slimer natierlech mat. Nee. Krut ech dat hei nun? Oh. Ech menn de Concierge ass net frou, wann et hei gesäit. So. Da gi mer mol bei de Peter. Mir mussen endlech dee Slime erfannen, well se schéngt esou lues zu enger Liewensaufgab ze, ze ginn, deen ze fannen. I'm sure that thing will just go away. Den ass dobon, si mer sécher. Kann nëmmen dobonne sinn. Esou weiteren Dienste wären abgelehnt. Looss mer se emol fräi, dat wier vläicht eng besser Iddi. Looss mer se einfach fräi. Kann ee kucken datt se net agefaangen kritt, mee ouni Protonenstrale gëtt et natierlech schwéier fir den Concierge, e kann schlecht mol seng Buch fänken. So kucken mol fir hei ranzekommen. Oder wat? Ah duerch déi Küche, okay. Et datt en scho nach am Dëppe verstoppt huet, de Slimer. Hallo Chef, ok. Sou, dann hu mer mäi PKE-Meter eraus, well ouni deen wäert ech e wuel kaum fannen hei an der Kichen. Ech ka schlecht all Schaf duerchkucken hei.

Mä Jo von a wat leeft hei sou? Wou goen sou einfach em Geescht opzespieren? Mir probéieren natierlech eist Bescht. Ah! Do flitt awer nach een. Mee dat ass awer net de Slimer, dat do, ne? Ech menge net. Oh nee, ech wollt elo do duerchlafen, dat geet awer elo net. Wéi kréien ech dat do, wéi kommen ech elo do raus hei? Ech konnt en net futti maachen. Ah, et gëtt näischt. Hei probéiert on, wat mech den. Ah, do sinn also kleng, wat ass do, esou Fësch gräten oder wat? Nee, du ass gutt, do en Fëschgräten, déi fléien. Geeschtergräten. So wéi komme mer hei laanscht hei? Sperrstrahl ok Wéi soll dat goen? L1 ok Wéier mer dat mol. Wéi kréien ech dat elo hin? Oh nee deen doten dat do wëll ech awer net. Deen Tëppe wëll ech awer net geheien. Ah ok Zack ewech.

Fangsleimer. Jo mir dierfe jo op kee Fall de Sperrstrale, also kräizen, dat dierfe mer jo net, dat wësse mer schonn aus de Filmer. Sou. Ah déi schéi Luute ginn alleguerte futti. Ah hei geet alles futti do. Wéi gesot, dee Concierge wäert net frou sinn, datt mer hei sou vill zerstéieren hei. Mee ass wahrscheinlech, et geet net anescht, ne? Mir mussen de klenge Slimer kréien. An net nëmmen heen, och seng, seng Kollege, soen ech einfach mol esou. Déi musse mer och kréien.

Ja, Salomeren. Endlech! De Slimer hu mer endlech gefaang. Sou laang no him gesicht, awer elo hu mer e fonnt an och kritt. D'Party kann steigen, ja.

Sou dëske probéieren ech awer e bësse méi mäin Ausweichmanöver auszeféieren, well d'lescht Kéier si mer zimlech oft getraff ginn. A Peter Sanitäter scho rëm wieder bleem, zack. A si geien ëmmer mat mat hiren Koffer an sou deeg Géigend. Ah deen ass voll widder de Brunn gaang, Gott sei Dank an net widder eise Kapp. Ah si natierlech vill Kraaft ne, dat dauert eng Zäitche bis mer déi Ah déi doten hu mer awer elo bal. Allez komm no. E bësse virun hei kommen. Re Wéi Sanitäter, scho ran. Den nächsten hei. An der därf net vergessen muss oft belüften ne well méi lang sche also mam Protonenstrahle schéist dass du méi muss een belüften so. Den hun hat man mal de ball do han do ah, hey, nei okay tipptopp alle kommen den aber. Ja muss e bësse mat Gefill hei un déi Saach erugoen. Also komm. Yes, an ee Schnett mol vun 3. Ja, genuch Këschten hu mer mol fir se anzusammeln. So en doten deen ass och scho betäubt. Allez komm. Deen och. Bësse schmetteren, dat hëlleft ëmmer. Gëtt méi schnell betäubt sou yes ok an den zweeten hat mer och sou jo den drëtten nach alle guten Dinge sinn trei gëllt ha leider net ne also déi Geescht an déi mengt net grad gutt mat eis.

Hun e bessen mam Concierge geplaudert. Sou et hei war meng neiste Folg vun Ghostbusters, Ghostbusters pardon, Video Game Remastered. Wann Iech d'Folg gefallen huet da weist mäi Fannesgefill wann Iech giff mat engem Like oder abonnéiert mäi Kanal a vergiesst net d'Glack ennen drënner ze drécken well da gitt der ëmmer informéiert bei all Upload vu mir. Merci a bis demnächst.